Hemmäňize salam dostlar gowmyat elen janyňyz sagmy bu günki PUBG Mobile wideomyza hoş geldiňiz sapa getirdiňiz Playsafe maşgalasy ýanymda pis Nemejan pis Kelebek we SNG Krassavçik dostlar dos olnalarymyz bardyr bu gün size täzelik bir san gas gowy ýakyn geljekde geljek bir kartamyz hakynda aýdyp geçmekçi hiç hili wagt ýitirmäliň let's go pognaly. Nirä gideli? Nirä gideli? Nirini görkezeli? Şo Al Habara gideli. Nähili üýtgeşiklik bar? Näme täzelik bar? Bir lipuçka bomba bar ekeni, C4 gramtalot bar ekeni. Soň ýokardan jaýlar ýarýan e, red zone bar ekeni.
Karoço nämen islenan ýarýan bolmaly.

Mhm. Üýtgeşiklik nämeler bar? Ene şuny eee Marked a location. diwarlary ýaryp boli. Görün şunu istenany döwüp bolmaýam. Döwülmeýär ekeni. Tak, kartanyň üýtgeşik Benim nämeler bar? barlykda. Üýtgeşik nämeler? Maňa barlama, men size barlasam bolar ony. Me- Maňa atsaňa sraz ölýän men ony.
Gerekmi?
Hän gram tamalodyňyz. Oy yoki palki. 5 sany atdyň men ondan. Näme üýtgeşiklik bar bärde? Näme görkezip bilýäň? Näme bir gizlener ýalymy adamlar oýnasa nap men lobbyny şunda açyp bolýar da. Moş. Gizlener ýaly. Gizlener ýaly ýer bar. Karoç tunel bar tunelde. Eger Han gelen gidelen sen kim kelebek. Duran. Ana mana. Ha ya bir sanaly eken ha bu. Duran şu lipuçka näme etiyor seni Rusik? Şu taýda durana. Prem üstüne atsan ay öldürer o. Doğru mu? Watch out!
Yok yok nok gittin şu nok gittin. Dine noklu ekeni.

Şu men metkamda tunel bolmaly.
Seň metkaňy men görüp bilmeýän-ä.
Karoç 70 taraba gaýt 70 taraba. 70 tane.
Öldüren indi aýdaýyn. Yok, o da Öl- kapalı. Öldüren indi.

Ýapyşdyran soň açylýar. Let's go biziň gitdi o biziň Wasyok. Şony ýarsaň çykarmyka aşa? Durmup durmup.
Bu ýokuş gitdi eken beren. Ýokuş gitdi eken. Muny atmagam gerek, o atyp bilmegem gerek. Yo onu wapşe ýokary atmaly onda. o. Hä, serik bärde tunel bar eken. Gel gel gel. Kapysyny ýarmak hem prosta. Bardım bardım. Lipuçka barmy kelebek? Tunele girdik ýigitler. Bok gazma. tak, berde näme bar? O ýene ýaňky ýere bardykmy?
Yok yok. Aa hova. Karoç bärinde yok.

Aa. Sen bardyňmy diýen barjak ýeriňe? Watch out! Boldy boldy 100 metre bardyň.
Watch out!
Watch 100 out! metre boldy.
Muny biraz ýokarrak goýaýmasam. Düşdümi?

Hiç beklemändim ow.
Öýden geler diýen pikirden iki sany atdym biri öldürsin diýip meni öldürmediň. Eýleki eýlekini aýyrdy. Ow tapdym serik tunel tapdym. Tapdyň?
Bizem ä bir tunel tapdyk. Bu luta garaý neme jan bu näme ow.
Serweriň nämäni ow.

Lan aşany görelen.
Ay.
Şaýdanam näm M4'leri gelýärdi näm Gulşitilda ýykýarlar ikisini. Şuň aşagynda dek etpesi bolýar. Ýaňkylar atyşýar şu tuneliň aşagynda. Ýöne muň Hmm. başga ýerdenem gizlen ýeri bar. Suwdanam, suwdan geçip geler. Suwdan girip gelen. Mhm.
Ol başga ýeri ýöne. Şuň dogrusyndadyr o giderdi bir şu taýdan.
Ay bari Türkmenler sok sana bir birini atıp öldürüyorlar ben sana edeyim.
Yo şoň üçin eşiksiz eşikli et goýmalyda.
Şu eşiksiz eşiksiz atıp öldüreyim ben sana edeyim.
Ee, Content ýöne çözýär content. Zada gidip görelim mi?
Kargo. Bile bir bana bomba atıp ötüyor ha.
Gideli gideli.

Prýamoý. Zona bir ok öldürdim ony. Ýaňky gara zona. Nätdi.
Düşürdi da bitledi. Haram eken olam. Garaz dostlar täze kartamyz şular ýaly Karakin kartasy. Meniň pikirimçe bir aýa gulagyma şanda bomba atyp ýören.

Heh, kaç kaç kaç kaç brat. Kaç kaç kaç kaç kaç kaç. Kaç kaç öl, ölme ölme.
Howa uçtu. Hova uçuyorum ayo. Kellen yapıştırıp ölme. Yo yapışma kellesine.

Bereket sana atayna. Yo, öldüreyim. Ey, ey, sorry bro, sorry. Can bas can. Hı? Kiçeldi, kiçeldi. Can basın can. Kim sonuna hadi.

Tak, dostlar, görşüňiz ýaly, Karakin kartamyz şolar ýalykdy, täzeliklerden, bar oružýalardan, täze bomboçkadan, näme diýdiň, gramtomolýot diýdiňmi, Rusik? we täze gara zonadan sizi habardar etdik. Haladyňyzmy kartamyzy, haladyňyzmy, Nemmuş, Kelebek, SNG, haladyňyzmy, ýigitler?
Karta şular ýalydy. Karta şular ýaly, Kelebek, halamadyňmy? Nemuş. Nemojan haladyňmy? Nemejan biraz, biraz zanitmi diýen. tak, mena haladym ýigitler. Wideony halan bolsaňyz bir san laýkyňyzy alaryn. Kommentlerde duşýançyk özüňize gowy serediň.